Ui ham. Tikhan deep slate ka lo la a ah, kan en anga heng ting zan hi kan nei a deep slate ka zon line diamond te pawh tihin ka lo hmu a lapes te tikhan thil tangkai tak tak kha ka lo hmu a deep slate ka mine na chan hi chu cobalt deep slate hi kan du a kan lo mine ho zong zong khan deep slate pa ngai vek a lo nia silk ta chan kan lo mine thin a a man thei tak tak lo a chumi ni vang chuanin cobalt deep slate hi ka lo la le a Ah, a in stand mind thei lawa hei. Efficiency fight po khan hun rei tak chung lai kha ngai awang khanin thil ni nom tak ka lo tia kan castle kha ka lo sa leya na khanin deep slate hi ka momo teu dona chuanin voina episode tur hi voi li vel ka lo record tha le to a chan chu ka du thu sam thei lawa an thena chuan ka lo tong zoi lu tuka thena energy om lo te kha ka lo tia khan ka du thu kha sam thei lo ni tun han ka record tha le dona Vawiin hi Tuesday a nia, tunah hian dar khat leh minute sawmnga pasarih vel a ni a, dah hnih ri tep tawh a, darka khat chhung hianin eng nge kan tih hman tih kan en dawn ni. Tunah chuanin kan make-a base ah khan kan phei leng a, castle kan sak kha kan en ang a, tlem azawng ka lo sak bela tilai hianin kan en ang a, kan castle sak hi ka rawn entir hma chauhin hei kan thil tih dan tur hi lo sawi fiah lawk ila video hi hma chuan ke edit dan chuan in ka record vek a chuan ka record vek hnu kha ke edit leh thin a tuna chuan tih dan kan thlak hret anga tin ka khel pah pawhin tin ka pau zeuh zeuh anga tikhan ka va edit nghal zel anga ka dah phei nghal zel dawn a ni darkar khat chhungin siam khan tum anga Chuanin tunai hianin kalkawng te kha ten slab ka lo dah a ten kalna kha nge zuan ngai tawh lo khan a lo awm a chuanin kan insak chu kan en ang a wo ti khan a lo ni a um um hei deep slate hi kan mamawh tan dawn a tiang inchung hi kan sa dawn tawh a kan hei tower tur a ni a chuan tunai pawhin tower awm ang a khawi ri tawh nge kan luang a kawngka atang nge kan lut ang a kawngkhar kha ka lo ti thin a kawngka tih tur a nih chu khanin lung te pawh hi stone te pawh hi tam tak ka lo hmang a

Kahyn Tower kan siam dawn a, a chhung pawh hi hei kan la fill up ang a. Kahyn Tower a ding ve leh dawn ni. He Tenai kan Tower ang hi a hma a awm ang kha maw? Chuan he Tenai hianin thil pakhat storage tur ka lo siam a, kan en lawk ang a. Helai sirah hian storage awm se ang ka ti a. Kan storage tur hi ti hian circle a ni ang a, a bial dawn a, amah chu a chung hi ti hian dome angin a lo awm a. Aw, pawn aṭangin kan en leh chin ang. Umm, dome siam dan te pawh hi tutorial ang deuh kha ka record hmasakna zawkah khanin ka record tel vek a, amanah chu a sei dawn lutuk a boring na chin te pawh awm a chuvang chuanin ka sak dan ang chiah hi chu ka rawn ti lang tawh lo anga amaherawh chu i a tih dan tlem azawng ka rawn sawi fia leh lawk anga minecraft ah chuanin engkim hi square vek a nei a amaherawh chu square hmang hianin circle a siam thei a square hmang vek chung khan heng ting te pawh hi circle a nei a a bial khan kan lo siam a Khuana bial khuan awm ve thei nih chu maw? Khan tih kha kan hmang tangkai chiang a. Chuanin website pakhat kan en ang a, chu chu Plotz tih ni a, kan en ang a ngaw. Plotz tih hi ni a, Plotz tih kha Google ah khan i type ang a heti lah hian maw? Chuanin Sphere Generator ah hian i kal ang a. Khan a lo awm mai dawn a ni. Tuna kan dawm siam kha chu twenty one block diameter a ni a. Diameter kan tih chuanin hre thiam anga diameter kan tih chuan heti ngai ka mouse awmna zone atanga heti ngai thleng hi hemi hi block sawmhnih pakhat ania tuna kan circle hemi kan dome circle hi ania 21 atang khanin tihian kan up chho zela um tikhanin tilai kan chhin ching a five two two one five two two one hetlamah pawh five two two one tih khanin a kal ang a a dawtah chuanin three three two one ang in a kal ve leh thung a eng zel khanin khanin a dawt dan ang zel khan khan a dah ve thei a plot z kha tangkai em em a ni chuanin um khat kan en leh lawk nga ih sphere lo pawh hi siam thei a eng engtin nanin ellipsoid te teng chi eng chi te kha teng chi te kha siam thei a hei pawh hi balloon siam nan khan ka lo hmang a a mawng atang khan keni chu kan kal chho thung a tihnain a hnuai lampang bial in duh kha chuanin a hnuai lamah ten in kal thla ve tawh thung ang a teng zel khan a ni a chuanin hei hi three d nia two d pawhin a dah thei a hemi website atang hianin ellipsoid lo hi kan en lawk ang ti hian a lo ni ta chuanin two d pawn a en thei anih chu tikhanin Hei, awm zia chu hetiang laika mouse dahna zawn atanga heta thleng hi twenty one a nia, a ni vang khanin engtin hianin circle a siam thei a, circle mai bakah sphere te ting kha siam thei a ni. Plot zite khan Google ah hian in search ve tawp ang a, in khawih thiam mai ang kemahin in computer pawh in thiam daih ang. Khan ding kha tla angpui chu a nia mahse engin a vai vai kha chuan in sawi kha a tul lem loh pawn ka hre lo a. Umm, chuan hei hi kan tower design nia, ti lai hi stone te pawh hi ka la thlak then anga, in tin emaw ni underside te, in chi te mawni kha ka la dah dawn a tuna tan chuan stone hi lo ni hrih phawt ang a khan dome a lo nei a kan lo nei a chuan tanain tower awm anga tanain in chunga nei dawn bawk a hei pawh hian um tikhanin a mawi chho ve tel tel a ni stone pawh hi hei uh, circle box ni thak hi ka lo hmang zo tawh a hei tlema zawng ka lo lak bel leh a e chuanin tanai kan en ender chest management dan hi lo enila management ni chuan kan in rem fel dan kha ni mai a circle box pawl kan nei a circle box pawlah hianin kan thil ah thil hlu ho kha kan dah ta kan dah tlangpui a ka dah tlangpui a keimah bik chuan tihianin diamond te a nei a chuanin lapels te pawh hi pawimawh a a hlu a chuan chuan tihin kan dah a chuan tikhanin thil hlu entir nana hian iron ka duh lawk kan tih chuanin tihin hetilai mite khi hei iron block a nei a diamond kan va mamawh ve ah. Emerald ka mamawh tlat mai a, tin kan tih te khanin tilai hi mi bawm hi kan thil hlu bawm a nia chuanin bawm sen a lo awm leh a bawm sen hi kan redstone box a nia an redstone thila kan mamawh tur slime ball te engchi redstone dust engchi te redstone torch engchi ho kha a nia Hi tangkai em em a mamawh thut kha awm thin a a than pain lak khawm leh vak kha a buai thlak a tichuan kan armor spare leh elytra spare te lo awm a gem spare te ti hian in mamawh thut kha awm thei a chuan chuan in tichuan kan dah a ni chuanin kan bawm var hi chu ih thil neuh neuh enge pawimawh lak khawm nan bik kha a ni a tul tul lak khawm nan kha a ni a tunah chuan in tul em em a awm hrih lo a chuan tilai pawl hi mi bawm hi kala dai lo a hei hi umm eng nge rawng tur pawh ka la chiang lo a tunah hianin rocket rocket bawm a nia tikhan hei pawh hi hemi chhung a awm tur hi a nia panin rocket bawm a lo awm a chuanin eng nge sakawr box zangah kha chuanin lung bawm engchi te emaw thing bawm ang chi te kha tikhanin enderchest chhungah hian a dah-- dah vek thei ni hmm, hepui kan dah hrih lawk ang khanin kan dah hrih ngai der chest kan nei tawh bawk a ti khan a nia voin tan chuan in hi kan sak bel tawh hrih lo nga stone te pawh kan la nei tho nangin i thil dang kan ti tawng a in sak ngar ngar kha chu kan hne ve deuh hlek tawh a chu vang chuan tilai hianin mining area siam ka duh a Uh, khai sao tilai vel aso na mi niang. Oh, te ka ti hai. Ka la chiang thei lo ni. Tain lei te siam tai la, tilai hin mining area om ta sengin. E ting lai area hianin industry area kan siam do na ni. Industry area kan ti chuanin enge farm chi sang sang bone meal farm te bone meal farm chu ngai po ka ring che lo eh, skeleton farm kan nei to thawa. Enge thil dang farm siam na tur farm siam na tur hmun kha. Kan siam leh nga tunah chuan redstone kan hmang deuh tlangpui tawnga automatic farm deuh vek tawh tur kha nia um tilai velah hianin farm kan siam dawn ni thing ki dan awlsam ber chu a thing hi kan kit vek thei lo a chumi ni van chuanin flint and steel kan hmanga oi fortune ni loin silk ta chin kan langa flint and steel hi kan langa tikhain kan hal pep pep mai dawn ni Maw awlsam ber thing kih dan awlsam ber nehi. Enge hmun hi a nuam dawn em tih thai kan en lawk nga. Alh thuil tuk lo tur angai la.

A, tihan enmeh ang tihian hi kan industry area tur a nia tunah hianin mine te nge village te nau te emaw kha a awm dawn a chuanin kan industry tur hi ka sawi ang khanin automatic deuh vek a ni tawh dawn a umm automatic farm te kha kan siam tawh dawn a ni redstone tam tak hmang khan maw redstone pawh kan nei nghah thaw khat a chuan tih ang ho hi kan ti alh zuai zuai anga ti lai hmunah hianin Kan siam dawn ni. A hmun vel pawh hi khen chiang hman la hei uluk a ngai Minecraft khelh chuan te mai ang i hman hmaw tih chi ni lo a. Mara tun chu kan hman hmaw chin a. Kan ti deuh nuaih mai thei ni. Chu van chuanin hala horo. Uluk taka plan loh chuanin thil kha mawi thei lo a. Mahse heng tunah chuan uluk tein kan plan hman lo, dark art chuan ve chik an nei tawh. Tuna kan experiment hi dark art khat chhung Minecraft experiment a ni a, dark art khat chhung hianin eng thil ropui nge kan tih theih, eng thil tangkai lo nge kan tih tih te kan en dawn a ni. Umm, uh, let's go, let's go, let's go, come on. Val tha duh lo va! Tunai tlang te hi kan lai po ang a instant mind thei to a bi kan te pon akin a kan la du do na bi kan te pon nei kan la tum do ni nge leilung om dan hi kan en lok don tuna hianin e an zui zui an zui zui dakar kan ve chi kan nei ta um o kan rilru po kan thlak le mai thei tana hi chuanin Automatic farm lo te pawh awm deuh mai thei mine ringawt te pawh a ni mai thei a, chhan chu automatic farm tur hi chuanin tunah han ka ngaihtuahna lo lang thut chu hmun zawl zau deuh hlek a ngai tih ka hriat tilai chu zawl lo duka laih tur hi tam dawn duka tih tih zawl tum chuanin a zawl deuh dun tho a amaherawhchu duain a zawl lo a

pawn ah hian kan chhin chhiang a sang tuk an sak chuan in vur a tla thei dawn a medo ah hian a tla lo a ni maw nih chuan in a tla dawn lo tih na nih chu chuan in sawtlam hah chuan kan siam ve thung a chang khat chang hnih chang thum three by three chang kan hmang a tilai chhung ah chuan in farm zawng zawng fit ah dah luh vek kan tum ang a kha ni thum hmm ih pawn ni ve leh thung a ni thum hei ka chhinchhiahna mai mai hrin a ni hei chu aw. Chuanin ni thum hi chunk border lo ni leh a. Kan industrial area tur nia ice farm te maw tin kha kan la siam dawn ni tana in farm chi hrang hrang kan la siam dawn a. Chuanin rocket ka nei tawh lova. Hmm pawila. Hmm. Heti lai chuan kan mind ringawt kan siam mai dawn a ni, mind, mind bawn lutuk mai kan siam dawn a ni. Tunah hianin kan laileng TNT kha kan hmang leng a, TNT kan la leh zuai ang a. Ti... kan base a creeper farm ah khan tnt kan la leng a chumi hma ah chuan thil tangkai lo hi paih lawk teh ang hei pawh hi tangkai lutuk lo ka nei tam tawk ta maw thing hi ka nei miah lo thung a eh nei theuh tho thing pawh umm a ni a hetiang in dahna awm leh si e. ta sawn mine kan siam anga TNT kan langa tunah chuanin TNT hmang khanin mine kan siam dawn ni rocket pawh chu ka lak theih nghet leh ta hram a hei ho thi chu kan hah thin ang tiang deuh kha ni um um ta khan awm premier ase gun powder hi kan nei nualin ka hriat tengai kan englo kha ania uh tuai chuan a tam lo ve heng kan daih chin chin hian kan siam phawt ang aw chuanin kan mamawh leh chu sen kan mamawh a sen hi neih sa ka nei ta em aw sen hi neih sa ka nei lo hmm, englo ah kan kal ang dessert kan hmu tawh lawm leh tro episode masa lamah khanin dessert kan zong tak tak mai a un re tak chung kan zong ani topa topa kan hmu thei hrama chutah chuan kan kal dawn ni tuna

Gunpowder hi stack uh, 9 mo 9 chu sa 18 vel kan lo nei to a. Hmm. Sen po engman zat kan mo don a mar chu circle box hi a ruak reng reng om lova. Ah, sem chop tur chu oma ma sengin. Hmm, aw sem chop lok mai ang. Eh, hemi bo ma hianin sem chop anga. Oh, oh, oh, man mo man. Hmm. Hi striker cell a ni a striker cell pahnih hmang hianin khanin uh, striker box a siam theih ti hianin kan dah khan maw hei kan desert portal a ni a hei kan lut ang hei hei hei hei

Inge. Cave pawh awm bawk si lo a, ka va hre thiam lo ve. Minecraft hi game mei mei ni lo tawp mai. Hla awm khawp mai. Mi teng sang nge kan la neih lawk sin. Minute somli paruk a nia, mi tunah khan minute sawm panga vel kan la nei a. TNT kan siam anga kan chhuh hman vek tur a ngai ang. Aw tikhanin stack thum leh a chan ve kan nei a um TNT zawng zawng kha a gun gun bottle zawng zawng kha zo vek a pahnih tih loh chu chuan sen erawh chu tlem azawng kan la nei a. Hmm. Chuanin, an dah chin ang tira saw kan mining area tur kan tih ang khanin kan mining area turah hian kan phei anga. Hmm. Tilai hianin, tin tin tinge kan dang aww tih ka ngai tua. Hemi hnaih deuh hlekah hian a mi niang. Bang hnaih dam deuh hlekah hian aw. Uh, ti chi, ris pop ang. Uh.

a eng zat nge tnt kan la neih stack that che che kan la nei a chuan chuan tilai hian kan kal leh thei one two three four five tilai hian kan la leh ang. Aw tikhanin kan cave tur chu kan cave te mela kan mining area tur chu ka lo siam zo a tunah hian TNT ka phum teuh a tah hian hmun ka hnih thum linga hmun nga ah ka lo dah a ka lo dah a chuanin tunah hi kan a chung lampang hi tlem azawng-- ka lo khek a a chunga hman tur hi tlem azawng ka lo khek bawk a uh, tah hi nia hon hmm khanin kan en anga heta tang hian kan kap anga aw thalin

Daka khat chungin thil kan ti tam hman lo khawp mai. Um, eng eng nge kan tih kan en let leh lo kan eng nge kan tih kan en let leh zuai zuai nga um dom sian dan tlem a zawng kan sawi a chuanin terraforming kan tih te kan thlir ho a chuanin industry area tur industrial area tur kha hetilai hian in ka hria aw khitah hian in industrial area tur kha kan chin chhe bawk a chuan in tlai hian kan cave mining area tur kha kan chin chhe bawk a TNT kan la a sen te kan la a chuan tlai hian in puk te kan siam a Pu Kite hi nakinah kan la chei mawi dawn a ni. MR-a chu ka sawi ang khanin, tuna video hi chu experiment ang deuh nia, darkar khat chhung kha video kha siam dawn ta thin ila, umm, a hmuhnawm lo pham, tham, a hmuhnawm tham ang em, a tlem lutuk ang em, a hmuhnawm lo viau ang em tih te kha ka ngaihtuah a, tikhanin enge in ngaihdan te kha comment ah khan lo sawi pawp ber ula, a tha tur awm ang chi in duh zawng te tin kha lo sawi ula, amah erawh chu in duh ang zawng khan a tih vek theih dawn chawng lo a, a tha tur awm ang chi maw suggestion in nei ang chi te kha

hun kan hman theih zawk nan khan ruahmanna te kha ka siam a, a tha turah ngai ila, chhan chu hun hi hun zawng zawng hi ka nei lo a, keima tawkah hian ka buai ve em em a, chumi vang chuanin tikhanin experiment ka lo nei a, a hmuhnawm chho zel turah ngai ang, tikhanin kan building kan kal silsak te pawh Tisaawnin kan sa chhoh zel a, a mawi chhoh telh telh tur a ngai ang aw. Tun tan chuan kan lo duh tawk leh hrih phawt ang a. Episode tut leh kan inhmu leh theuh dawn ni aw. Bye.